jecha arke dubbatu jecha arke dubbatu jecha dubbatu kana miizaana irran keenya eega dubbati irraa sheenawu sabuu reefu maaliin jee jee laalaa jedha keenya hedduu takka rakkoo hedduu takka rakkoo maaluma hawaasa hawaasa amma gartee ummata gartee qawmii akhiru zamaan ummata gartee waan gaarii nama dubbatu hin caqasne nama waan faayidaa isaa dubbatu hin caqasne nama waan faayidaa isaan qabne bira guutu ilmi namaa jechuun xabiyatti nama rabbi rahmata godheef malee waan isaa faayidaa qabu taa'ee caqasuu hin danda'u laa yastaxii waan isaa bu'aa qabu taa'ee numa hin caqasne waan isaa bu'aa hin qabne waan yeroo isaa nyaatu waan yeroo isaa balleessu waan nama nama hamatu nama nama arrabsu innillee waliin ee dhuga itti muti ajaa'iba qabaa usanii waliin sheer godhataa jechuudha nama nama hamatu as gubbaa waliin yes yes yes jee gartee ililli share share godhee like godhaaf dilii tana waliin ni qaba moon qabu billaa aleek wallahi shakkii takka malee waliin qaba shakkii takka malee waliin qaba shakkii takka malee waa'ee hamaa irratti yeroo hedduu irraa dubbannee turre nama tokko hagartee nama hamatu ka'ati teeysee dhugaa ee ee ee ee tu gartee teessee dhaggeeffattee jechuudha ka duran dhaabbanne ammaa cal jetteetuma dhaggeeffatte ka ililliin darbine ka laayikiin goone ka sheeriin goone ka itti muudin jenneen dhuga kan jenneen usteetuma teessee caqastu sheerii waliin qabda hama gartee sheektichi yookaan gurbaan gartee dargaarri geessaa tokko kaasirra nama arrabsu. Kaasirra nama asirra hin jirre bikka inni jirutti gartee hamatu. Akka waliin qabdu beeyta sheerii. Daliila sii fidaa. Ragaa sii fidaa.

Sheekh Muhammad Walloo. Ah, rijaala ajaa'ibaa. Asrii tanatti ka abbaan fedhe isan geenye. Illaa yoo albaanii ta'e malee. Asrii tanatti abbaan fedhe qixasaa miizaana isaa gartee sossoosuu namni dandeenye hin jiru. Namni danda'u hin jiru. Nama gartee muslim qofa bahrul muhiit mujallaa afurtamii torba baase. Vooliyuumii afurtamii torba. nasa'ii afurtamii afur kitaaba kabiraa ka inni baase hanga hin qabu masalaa tan akkana gingilchee haadha huwa raajii jedhu fiqiin nambar waanii usuulaan nambar waanii rijaalun fi kulli fanni ka jeen eenyu muqbil ibnu haadil waadii odoon du'in aalimni yaman

abubakar siddiiq radiyallahu anhu umar rasuula salawaatu rabbi islaam alee abubakar siddiiqii fi umar kaadima fudhatanii deeman kaadimaan deeman ka isaan kaddamu kana duuba gartee odoo safara deemanii muka guddaa tokko gartee ka gaaddisaa rasuulaaf dhiisan salawaatu rabbi islaam alee dhiisanii fi isaan xiqqochi fagaatanii Ergamaan Rabbii muka san jala xiqqoo qaylulaa godhe isaan illee muka jala ciciisanii kaadimni itti ta'anii kaadimni isaaniitis xiqqoo ciise hirribni kuteen. Kana maal oliin jaan Abuubakar yookaan Umar tokko lameen irraa tokko dubbate sahabaa ergamaa Rabbii radiyallahu anhum Abuubakar nama viizaan jannataa duniyaa irra dhawameef leeysa kamaa taquulu shii'a shii'a warra ibiddaati jetti abubakar rabbiin viizaa gartee jannataa duniyaa irra kanneef shii'aan warra ibiddaati jetti umar rabbiin subhaana wataalaa viizaa jannataa irratti duniyaa irratti viizaa jannataa dhaweef abubakar wa umarun finnaar jaan kaafiraa murtaddiidhaa jaaniin kana duubaa kaadimni isaanii rafu jira. Waan jaan duuba aboo kun gurbaan lameen irraa tokkoo jee aboo kun gurbaan jee akka nama gartee hirriibni isaa kan nama gartee mana safara jiruutiin hirriiba nama mana jiruutti harrisee rafaa hangana jee Abubakar jee Umar jee riwaan lameen irraa tokkoo jeetti. Yoo Abubakar jee Umar ni dhaggeeffate. Umar yoo jee Abubakar ni dhaggeeffate. Bismillah aleeka isma. Dhagee gajoollatti. Kana duuba gurbaan irribaa kaasanii deemiti rasuula dhaqi ergamaa rabbi duruu waa hin itti godhamte. Kun Abubakarii fi Umar irraa tokko gartee gurbaa hamatan. Kaadimticha gartee hamatan. Aboo kun hirriba gartee gandaa. Hirriba manaa rafu jira waa hirriba safaraa rafutti hin jiru. Kana dubbatan hanganuma jaan. yaa keenaa feeti diliin gartee 2020-25 hin bahu jirti diliin gartee nuti 2024 hin yaadan hanga nama haman irra guddaa waan nuti nama hamanne waan dalaganne hamaan fidne yaa warra sooshaal miidiyaa isma'uuni mee na dhaggeeffadha billaa alaikum na dhaggeeffadha mataa kiyyarraa eegali kasaaraa nuti keessa jiru kana duuba gurbaa hirribaa kaasanii deemiti ergamaa rabbiirraa biddeena tokko gartee kubzii qabna sha'iir ka gartee garbuurraa tolfamu biddeena garbuurraa tolfamu kana nyaatan sigale kana nyaatan danfa nuufidii yaanii rasuula biraa salawaatu rabbi islaamu alee haya jee eeggaa hirribaa kaasanii Waan jettuun Abubakarii fi Umar assalaamu alaikum siin jaan. Danfa gartee nuu qicii biddeen itti nyaannaa. Kubzii keenya gartee itti nyaannaa. Kubzii jaanii jedhama. Biyya Arabaa garbuuraa tolchanii. Ka'ee fiigee dhaqee yaa Rasuulallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu siin jaan Abubakarii fi Umar. Danfa gartee nuu qicii kubzii gartee biddeen itti nyaannaa jaanii. Waan jettuun

Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ergamaan Rabbii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh isiniin jee danfatti naqattanii nyaattan isiniin jee rifatan. Yoo nuti danfee omitti naqan dhiiroo rasuula islaami maal ta'an ja'anii gartee fiiganii dhaqan. Yaa ergamaa Rabbii. Bar nuti danfatti naqannee bar waa takka nyaannee bar. Eessaatti naqanne? Waan jeen bilahmi akii kumaa. Laal bilahmi akii kumaa. Foon obboleessa keessaniitti naqattan. Ka jee nam tokko ka dhaggeeffatee ka lamadaa hin dhaggeeffatee isin lachuu jeen laal isin lachuu. Asamiita billaa alee ka dhaggeeffatte? Dhageessee? Tokko ni arrabsaa, tokko ni ni hamataa, kaan taa'eeti itti muti. Ilillii ol darbaaf sheer laayik gooti teessee nama nama arrabsu. Nama nama hayyuu tokko arrabsu. Nama nama gartee sheeka tokko arrabsu, ustaaza tokko arrabsu, aalima tokko arrabsu. Jara keenya. Jara keenya duraan dursee arrabni waa takka nama hin godhu beeki. Yaa akhi billa alayka nama ulamaa'ii tokko dhiisi. Sigalee darasaa tokko dhiisi namuma fedheewu yoo arrabsite arraba namni ambiyaarra arrabfame numa hin jirre. namni rasuula irra salawaatu rabbi islaamu alee arranfame numa hin jirre arrabni san ejjennoo ambiyaa gad deebisee jira no abadan ejjennoo isaan dhaabbataniif deebisanii rasuula salawaatu rabbi islaamu alee arrabsuun rabbiin tokko lama deebiste rabbiin lama jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee rabbiin kiyya tokko qawmi ani gartee kana isni gaggeeysaa si galee ballig maa unzila ilayk ati waan gartee jiru dhaqqabsiisi hawaasa waan jiru dhugaatti himi ka fudha ka fudhachiisu rabbi malee sii miti si galee abba gurra si calawu muummat egaa gurra si calawu waan himamu kana ati fudhattee fudhachuu baattee waan nama ulamaa'iitiif nama sheekaa naquun qabu walaakin immoo gurra si buusuun hujjaa sirra dhaabuun dirqama gartee ulamaa'iiti dirqama ulamaa'iiti ati fudhachuun waa takka ati dhaqqabsiisuu qofa jeen rabbi subhaana taala rasuulaan salawaatu rabbi islaamu alayhi lasta alayhim bimusayxir

itti himi dhugaa ummata wanni kun sirrii miti ummata haalli isin itti jirtan kun sirrii miti jiin maal jiin dhugaatti himi waan agartetti himi dhugaatti himi usluubaan itti himi ummata diddibdee qooshaa gubbaarra diddibdee

nama nama hamatuuf cal jee nama dhaggeeffata. Lakki jee namni dura dhaabbate qofaa jalaa bee dhaabi waan akkanaa dhaabi nama agartee nama waan akkana hin jiini yaane nuti sirraa dhiisi namni jeen jalaa bee warri cal jee immoo gabbu seenan hanga gartee kafuru takkatti gala waan ajaa'ibaa taaddaa jechuun tagartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa gartee talamadaa talamadaa nama nama hamatu teessee yoo caqastee sheerii waliin qabdaa jenna. Nama jecha kufrii dubbatu dhageeffadhu maas akaama lamadaa sii kanna. Nama nama gartee jecha kufrii gartee nama kafarsiisu. sigale kufri sahaabaa arrabsuu diin rabbii arrabsuu teeysee dhaggeeyfatte yoo duran dhaabbatin kufrii san akka jirutti warri taa'u san majlisni san guutuun ni kafra sigale majlisni san guutuu ni kafra ulaa'ika nafar ummata gartee lola tabuuk bahan ka keessa gartee muslimni jiru isaan keessa muslimaa jira akka jiru bahan bahaniiti gartee bikka takkaa tattaa'u jiran tokko lafaa ol ka'eeti waan jee maana raajaan qurraa inaa warra gartee quraana qara'u kana sababaanan illaa akbara buxuunan kanneen warra garaa gurguddatu sababaanan ni bara tana darasaa qoonqoo warri jedhu hin jiru biyyatti darasaa qoonqoo malee faayidaa hin qabne darasaa nyaatuma nyaattee gartee kitaaba jettee asii yaatu

Dila kana eenyu jechu jiran? Sahaabaan jechu jiran. Maqaan Rasuulaa tuqamee as keessatti? Maqaan Rabbii tuqamee? Maqaa Rabbii dhawanii? Dhaggeeffadhu qajeelatti dubbii ajaa'ibaa gad deemu jira. Maqaa Rabbii dhawanii maqaa hin dhoohin. Maqaa Rasuulaa gartee dhawanii hin dhoohin. Sahaabumaan maal jaan? Kanneen warra garaa gurguddatu. Qoonqoo nyaatan gartee nyaata qorii meeqa fixan? Kas jechuu bara.

amma gaa tokko lafaa ol ka'eeti wallaahi kadabtum jeen kijibo jeen kijibdan jeen wallaahi yoona rasuulatti hin himne jeen salawaatu rabbi assalaamu aleyh ammaan deemee rasuulatti himaami rasuulatti gartee gizee ni dhaquu rasuula duruu aayanni itti buute Ergamaan Rabbii dhufee gaafate. Aboo maaliif akkas jettanii jeen dhufee gaafate. Hay maaliif akkas jettan? Sahabaa tiyyaan gara guddatan. Kijiboodha. Sahabaa tiyya takka jibduu agartanii. Isaanii lola dheessuu agartanii. Akkamiin waan akkanaa jettan? Qaalu waan jaan innamaa kunnaa naquudu wa nal'ab. Barnuti gartee haasa'uma gartee haasa'umaaf jennee barnuti. Haasa'uma gartee namni aanuu dhaggeeffatuuf. Namni kun sheer nuu godhee itti beekamumaaf bar.

min allisaan arrabaan jenne malee nuti waleessa min qalbiin qalbii teenyaan bar nuti ni jaalanna saabaadha arrabumaan nu jee arraba isaaniitii fi qalbiin teenyaa fi arrabni keenya maachiin goonee iyyuu jiran qalbii teenyaan ni jaalannaa arrabumaanii gartee isaan arrabsi akkas jennee nuti arrabuma keenya ajjee malee nuti qalbii irraan jennee shuuf billaa aleek waytuma san rabbiin subhaana wa ta'ala quraana buusee waan jeen Qul abillaahi dhageeffadhaa yaa jara keenya. Qul jeen rabbiin subhaana taala qul jiin yaa ergamaa kiyya deemti dhaqi jiin. Abillaahi aboo rabbii fi wa aayaatihi aayata rabbiitti wa rasuulihi ergamaa rabbiitti kuntum tastaazi'uun qishnaa gootanii laala. Isaan sahaabaa

kuntum tastahzi'uun qishinaa gootanii hayyee duboochi booda maaltu jira laa ta'taziruu qad kafartum ba'da imaanikum akka jiru kafarsiise tokkichaa gartee irra dide malee sahaabticha tokkichaa irra dide qofaa jalaa bee qad kafartum ba'da imaanikum jeen majlisa guutuu kafarsiise rabbiin bihaadii kalima jecha kanaan maal jetta duuba jara keenya maal jenna duuba filoorri kiyya gartee waa hin anja'u tani nan nama hamadu yaa warra filoora ba- baatee deemu yaqdumu qawmahu yaqdumu qawmahu firoonni bi'sal wirdul mawruud jedhe rabbi subhaana wa ta'ala yaqdumu qawmahu ummata isaa dura deema gartee kufrii ibiddatti gartee isaa nuuf gaafa qiyaamaa gartee jala deeman filoorri jala deema yaqdumu qawmahu ummata isaa dura deemaa jala deeman isaan yaa warra filooreef jalaa qabu yaa warra filoora if jalaa qabu billaa aleekum warra isin jalaa kanarraa mas'uul anta mas'uul irraa gaafatamaati waan ati itti haasoyte maa waan kana itti haasoytaa irraan gaafatamtu si fakkaate filoora ba'attanii deem ba'atnee deemnu kana yoo haqatti hin dubbanne billaa aleeyka

Islaamummaa fi namticha adda baasi. Islaamummaan namticha nama arrabsurraa bari'a. Islaamummaan nama kutaa ofirraa bari'a. Islaamummaan nama shanyii ofirraa bari'a. Islaamummaan shanyiin ofinaa jette ee naam. Sigalu jira. Bari'a Islaamummaan qulqulluu. Osoo islaamummaa akka isiin jettutti quraanaa fi hadiisatti osoo akka barannetti itti dalayne as jirra. Mataa kiyyarraa kaas itti dalagu jirra itti dalaguttu hin jirru. Dalaguttu hin jirru akka islaamummaan jette silaa gartee jabaanne as jirra irra. Xiqqoo takka parsantii takka lama gartee qabannee odoo deemutti hin jiru waan islaamummaan nuun jettu. Kana duuba gartee namtichi gizee dallane islaamummaa arrabsa gizee dallane ani yesuus fudhadhe ja'a. Hadaa kulluu musiiba miira keessaa bahi. Ijoollee as gubbaa gartee muslima if gootee maqaa Maammad Aadam fi Yusuuf fi Aadam maarree baafatee Nama arrabsu islaamummaan irraa bari'a. Isa harkeetiin islaamummaa jibbeen, isa harkeetiin maarree godheen tun fudhatama sirraan qabdu billaa aleek. Fudhatama hin qabdu. Ka asirraa nama arrabsu adaba hin qabu. Leeysa inda'u adab. Su'ul adab. Fedhuu lamaa arrabsaa, fedhuu abbaa arrabsaa, fedhuu kitaaba rabbii arrabsaa, fedhuu shanyii namaa arrabsaa, Kuni gartee masmara islaamummaa keessa hin jiru. Kuni fiifuu halaaka keessa jira. Kuni fiifuu halaaka keessa jira. Qul abillaahi aboo rabbii fi wa aayaatii aayata rabbiitti wa rasuulii ergamaa rabbiitti kuntum tastaazi'uun qishnaa gootanii. Aboo rabbii jee ati filoora argachuudhaaf rabbii fi rasuulaa fi aayata rabbii qishnaa gootaa. islaamummaatu kana islaamummaa maareedha islaamummaan akkana taate yaa akhi dhiisi firraa teetuma of wallaahi nama gartee tasaa qabatee ka islaamummaa if hin fakkeessin baduma isaa kophaatti oofatu irra wayyaa beek irra wayyaa ka islaamummaa irraan dubbanne ka ulamaa irraan dubbanne sigalee ka sahaabaa irraan dubbanne ka nam tokko irraan dubbanne hin tuuyne nama kana

Maaltu kana godhe jennaan wallaalummaa jee Umar ibn Khattaab. Ibn Qayyim al-Jawzii waan jee waa afurii kana isa godha. Tokkoffaa jaali, lammaffaa hawaa lubbuusaati. Fedhinnaa lubbuusaa wallaalummaa taak, fedhinnaa lubbuusaa sadaffaa sheeyxaana, afraffaa annafsu ammaaratun bissuu. Waa afran kana. Wallaahi waan afran kanaa nutti taphate nuti. Warra sooshaal miidiyaa waan afran kanaa nutti taphate. Waan afran kanarraa yoo bilisan ta'in rakkoo. jahlii wallaalummaa irraa hawaa lubbuu jala deemuu fefeetee lubbuu jala deemuu irraa shayxaana jala deemuu irraa nafsiyyaa badin nama ayajuu irraa yoo walaban ta'in adawwii afran tanarraa walaba ta'e billaa aleek mataa kiyyarraa kaasi rabbi gartee waan afran tanarraa warra walaba ta'e rabbi nu haa godhu wallaalummaa hawaa lubbuu shayxaana fi annafsul ammaaratu bisuu